Id-dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, Perfecte Caritatis, jitkellem b'mod speċifiku dwar l-istituzzjonijiet li jħaddnu fihom persuni kkonsagrati lil Alla. It-titlu tad-dokument, kif inhi tradizzjoni, huwa meħud mill-ewwel żewġ kelmiet tad-dokument Carità Perfetta. Dan id-dokument jistabbilixxi ħames prinċipji prinċipali biex jiggwida l-istituzzjonijiet ta' ħajja kkonsagrata fit-tiġdid tal-ħajja tagħhom. Huwa jgħid, It-tiġdid u l-adattament tal-ħajja reliġjuża jimplika f'ħin wieħed kemm illi jkun hemm ritorn kostanti lejn l-għejun tal-ħajja Nisranija kollha u għall-ispirtu li kien nebbaħ il-ħajja tal-istituti fil-bidu tagħhom, kemm ukoll li jsirilhom aġġornament skont il-kondizzjonijiet mibdula tal-lum. Dan it-tiġdid, li għandu jsir taħt it-tqanqil tal-Ispirtu s-Santu u t-tmexxija tal-Knisja, irid jitħaddan skont dawn il-prinċipji. Billi n-norma fundamentali tal-ħajja reliġjuża hi li wieħed jimxi wara Kristu fit-triq imfassla fl-Evanġelju, l-istituti kollha għandhom iżommuha bħala l-ogħla regola tagħhom. Jiswa għall-ġid tal-istess Knisja li l-istituti jkollhom karattru u ħidma proprji tagħhom. Għalhekk, għandhom ikunu magħrufa u mħarsa sewwa u bil-fedeltà kollha l-ispirtu u l-iskopijiet proprji ta' kull fundatur, u wkoll it-tradizzjonijiet tajba li flimkien isawru l-wirt ta' kull istitut. L-istituti kollha għandhom jieħdu sehem fil-ħajja tal-Knisja, iqisu bħallikieku tagħhom l-inizjattivi u l-pjanijiet tagħha fil-qasam Bibliku, Liturġiku, Dommatiku, Pastorali, Ekumeniku, Missjunarju u Soċjali, u ħabirku għalihom kemm jistgħu skont il-karattru proprju tagħhom. L-istituti għandhom ifittxu li l-membri tagħhom ikollhom tagħrif sewwa dwar il-kondizzjonijiet tal-bnedmin u taż-żminijiet u tal-ħtiġijiet tal-Knisja, hekk li fid-dawl tal-fidi jkunu jafu jgħarblu bl-għerf iċ-ċirkustanzi fid-dinja tal-lum, u mħeġġa bi ħrara appostolika, iseħħilhom jagħtu għajnuna aktar effikaċi lill-bnedmin. Billi l-ħajja reliġjuża qiegħda fuq kollox biex il-membri jimxu wara Kristu u jingħaqdu ma' Alla permezz tal-professjoni tal-kunsilli evanġeliċi, wieħed għandu jżomm sewwa quddiem għajnejh li kull aġġornament skont il-ħtiġiet tal-lum, imqar jekk ikun mill-aħjar, jibqa' bla frott jekk ma jkunx animat minn tiġdid spiritwali. Fi tħabbrik għall-opri esterni, dan it-tiġdid spiritwali għandu jingħata wkoll l-ewwel post.
Kemm qiegħda nżomm leħen il-Maħbub bħala l-ewwel gwida fil-ħajja tiegħi? L-appostolat li jiena nagħmel jaqbel mas-sejħa musewmina tiegħi? Jew qiegħda nidħol għall-appostolat li mhux direttament relatat mal-ħajja vokazzjonali tiegħi? Kemm qiegħda nattendi u nagħti importanza lill-assenjatur u l-laqgħat li s-Soċjetà torganizza. Qiegħda nagħtihom l-istess importanza li kien jagħtihom il-fundatur u nagħmel minn kollox biex nattendi. Ta' kull filgħodu, bħala soċja u kandidata fis-Soċjetà Mużew Mina, ngħid is-sentenza, Is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu jgħid, Min irid jiġi warajja, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja, filwaqt li nbus il-parti s-sewda tas-salib tar-rassenjazzjoni.